Reit, wel, ymuno dy fi nawr yw Mari Twtesi Gensi, pennaeth cymorth Cresnogol yma yng Nghymru. Croeso i ti, Mari. Diolch, Gethin. Uh, Wel, Ti'n bod, ni ar drothwy wythnos cymorth presnogol, ni'n dechrau wythnos nesa, degfed, dechrau degfed o fus Mai. Uh, I ni nawr yn siarad ar y chweched o fus Mai. Fori, mae'r etholiad mawr yma yng Nghymru. So, cyn i ni sôn am wythnos cymorth presnogol, falle yn gyffredinol, beth yw, ti'n bod, gobeithion cymorth presnogol, a, a falle elusennau eraill sy'n sy gweithio dramor, ti'n gwybod, beth yw'r... Be, be, be ti'n gobeithio fydd yn digwydd? Pwy bynnag, pa bynnag um, parti fydd gyda'r pwer mwyaf yn y Senedd, be hoffet ti weld? Mm, cwestiwn da. Um, chi'n bod, mae cymorth Cresnogol, chi'n bod, mae diddordeb dyn ni wrth gwrs yn yr hyn fydd yn dod allan o'r um, etholiad yma, wythnos yma. I ni, um, yn gobeithio gweld llywodraeth bydd, chymod, fel, fel gyda pob, pob llywodraeth un bydd yn um, gweithredu dros gyfiawnder ac dros um, chymod, llywodraeth bydd yn gyfrifol ar lefel byd-eang, llywodraeth bydd yn blaenoriaethu uh, yr argyfwng hinsawdd a um, a, a chymod, cymryd camau ymarferol sydd yn um, sydd yn cymryd cyfiawnder hinsawdd uh, i ystyriaeth, chi weld targedau fel symud um, cloi a, a'r targedau ni fel cenedl um, a yym ma' amryw o am- ma' amryw o galwadau yym gwahanol gyda ni yym ynghyd â rwydweithiau gwahanol un yng- i ni'n ynghlwm â honyn nhw yng Nghymru, mm. felly um, Global Climate Justice Cymru ac yn un um, rhan o grŵp um, Wales Overseas Agencies grŵp hefyd i ni codi mm. llais gyda'n gilydd hmm. dros um, cyfiawnder um, byd-eang. Mm. Ni hefyd yn gobeithio chi bod, gweld gweithredu um, dros cyfiawnder economaidd, chi'n gwybod, bod ni'n rhoi um, cyfrifoldeb byd-eang jyst wrth canol pob, um, pob penderfyniad um, a, um, a yng nghanol pob, fathau gwariant um, Cymru, mm. sut, ma, sut ydyn ni fel Cymru uh, yn defnyddio arian, un arian cyhoeddus, bod, um, bod um, supply chains ni yn rhai sydd yn uh, parchu hawliau dynol a safonau um, amgylcheddol. Yy a a a hefyd chimod gall- alla i ddim ddim yym yy anghofio dweud hwn ond ni eisiau gweld llywodraeth fydd yn hyrwyddo heddwch yym yn y byd a a un sydd yn yym chimod gwneud hyn mewn ffordd gweledol iawn ond trwy y penderfynu- fyniadau i ni wneud yym fe- fel Cymru Mm. Hwna fatha just yn snapshot, ond mae wythnos cymorth Cresnogol yn dweud mae'n dod yng nghyd-destun yr etholiad, mm. literally diwrnodau um, ar ôl. Felly, chi'n mae e'n cyfle arbennig, dwi'n meddwl, chi'n mae eglwysi, uh, grwpiau ecumenaidd, ysgolion, chi'n mae cymaint o weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer wythnos cymorth Cresnogol, pethau um, gobeithiol iawn, y, y boreau coffi, yr oedfaon a heriau gwahanol. I ni wir yn um, meddwl bod hwn jyst yn foment arbennig i ni fel Cresnogion yng Nghymru, gallu rannu gyda cymunedau ni mm. a gwleidyddion newydd ni am y gobeith sydd gyda ni a, a trod y galwad ar bywydau ni, fod yn pobl sydd yn weithredu'n ffyddlon dros cyfiawnder mm. um, a ddiwedd ar tlodi. Felly byddwn ni'n estyn um, anogaeth i um, chymod, grandawyr i chymod, meddyliwch am yr hyn gallwch chi wneud i cysylltu gyda um, gwleidyddion newydd chi yn y dyddiau cynnar um, a ma, mi fydd yna llythyr um, gyda ni ar y gwefan uh, i eglwysi defnyddio fel fathau template fel starting point i wneud hynny. Mm. So mae'r wythnos Ar fin dechrau, Mari, a, a lle, o, o ble wyt ti'n istedd yma yng Nghaerdydd, ac eto mae, mae ti'n bod, yn cynrychioli Cymru gyfan. Beth, beth, ti'n bod, rho, beth yw'r snapshot, beth sy'n digwydd? Pa fath o bethau fydd yn digwydd dros Gymru i gyd uh, wythnos nesaf, ti'n meddwl? Wel, mae wythnos cymorth Cristnogol wedi cychwyn yn barod, yn dyw e. Hmm. Mae um, yn barod, mae Gareth Hughes ym Mhrestatyn uh, wedi um, gwneud her cerdded, um, wedi cerdded um, dros 24 awr um, ar hyd llwybr yr arfordir. Mae hwnna wedi mm. digwydd rhyw cwpl o wythnosau yn ôl. Um, a a cymaint o pethau eraill ar y gweill ma her um, 70k in May fi a'r teulu yn barod oh, wedi cychwyn wow. i ni wedi bod fyny pen y fan a corn di um, ond hefyd un o'r pethau cyffroes wythnos yma i ni wedi um, cynnal i o bore yma actually ni wedi cynnal oedfa rithiol neu gwasanaeth rithiol ar gyfer ysgolion cynradd Cymru. Mm. Uh, felly just, just hanner awr o rannu am um, yn rhannu am gwaith cymorth Cristnogol yn Kenya, um, canu gyda'n gilydd, um, can, um, roedd Martin Geraint wedi sgwennu i ni uh, llynedd, mm. o'r enw Helo, Helo, sut wyt ti? Mae gyd ynglyn â fod yn gymydog, ffrind, byd eang, da. Mm. Um, ond un o'r highlights oedd um, Roedd 'na ysgol o um, canol ddinas Nairobi wedi ymuno gyda ni ar y galwad yma um, yn fydde creu cyswllt fyw a y grŵp o blant wedi canu yn ôl i ni uh, yng hmm. Nghymru yn Swahili. Um, hmm. A chywod, mae, mae pethau fel yna, maen, maen, maen nhw'n sbar, well, maen nhw'n ysbrydoli ni yn dyn nhw a maen nhw'n sbarduno gweithredoedd pellach. Mae pobl yn paratoi um, oh, amryw o pethau gwahanol, um, gwylibathon, Um, ni wedi mm. clywed amdano Eglwysi Cricieth yn gwneud amryw o uh, gweithgareddau gyda dŵr, ah. um, pobl ifanc ar dalefail isaf yn gwneud loads o heriau gwahanol yn cerdded fyny'r garth yn cario dŵr a thema dŵr yn yy yn datblygu Blybython! Yym. Lico sŵn ohoni. Ond ie fydden ni jyst yn annog ch'wod yy ma' ch'wod yn a- annog aethon ni j- fel unigolion fel teuluoedd o fel eglwysi, capeli, grwpiau cymunedol jyst i wneud wnewch rhywbeth yn ystod y wythnos cymorth Cristnogol, rhywbeth yn ôl ein gallu ni i rannu am y gwaith anhygoel sydd mm. yn cael ei wireddu trwy'r eglwysi, trwy gwaith cymorth Cristnogol yn y byd. A wythnos nesa, neu'r pryd, pryd, pryd bynnag mae yr wythnos cymorth Cristnogol wedi dechrau, mae, so mae, mae wedi dechrau i rai bobl yn barod, ond ych chi'n canolbwyntio ar dlodi trefol. yn arbennig yy yn Kenya. So beth, beth yw'r beth yw'r pryder fyna, neu beth yw'r beth yw, beth yw pwrpas um, ti'n bod y ffocws yna, Mari? Ie, yeah, mae'r ymgyrch yn tywys ni i um, i Nairobi, uh, a ni'n ceisio codi ymwybyddiaeth am effaith tlodi trefol ar yym a a a newyn efo prinder bwyd yy fatha yw th- thema yym yr wythnos a ni'n gweld bod yr argyfwng hinsawdd Hmm. yym a argyfwng dyled byd-eang yn effeithio yym yn dod reit lawr i lefel yy ch'mo' bywyde um, unigolion ac yn amharu ar um, bywyd dyddiol teuluoedd. Hmm. Chwa, mae, mae Kenya'n wlad um, sych iawn um, a i ni, ni'n gweld oherwydd yr argyfwng hinsawdd, um, mae'n gwlad sych ond pan mae glaw yn dod mae yna, mae'n gall, mae, mae gallu achosi llifogydd, um, mae cyneuafau um, yn cael eu dinistrio oherwydd fathau'r chaos yn y, yn y tywydd Yym, a mae hyn yn gwthio prisiau bwyd i fyny yn lle fel Kenya. Felly, i teuluoedd sydd yn byw ar yr ymylon yn lle, um, ni'n rhoi spotlight ar un cymuned anffurfiol ar enw Dagoretti yn Nairobi. Mae hwn yn um, fatha um, settlement anffurfiol, mae'n gartref i bron i 300,000 o bobl, a mae'n un o tua 100 o cymunedau anffurfiol eraill yn y ddinas, jyst i roi fatha sgeil um, y cymunedau yma. Ond mm. chybod, mae, mae presiau bwyd, um, maen nhw'n rhi uchel ar gyfer pobl sydd yn byw mewn llefydd um, fel hyn, sydd gyda um, incwm bregus iawn, lle mae'n anodd i dod o hyd i waith sefydlog. Mm. Um, a lle maen nhw yn gallu dod o hyd i bwyd yn y, yn y farchnad, um, bydd e'n, chywod, yn aml iawn, bydd y cemegau dros um, y, lle, chywod, y llesiau, y bwydydd gwahanol. Felly mm. mae yna perygl i amryw o peryglon um, gwahanol, uh, lot o themau gwahanol, uh, jyst yn dod at ei gilydd i wneud bywyd yn, yn anodd iawn. Mm. Um, a nes i sôn am argyfwng dyled hefyd, yn ni'n gweld, um, chywod, dros y blynyddoedd diwethaf, mae um, yma argyfwng Covid, yr argyfwng hinsawdd, a, a hefyd bod gwrthdaro yn ein byd ni, mae wedi um, gyrru um, uh, chwbod, uh, borrowing uh, benthyca i fyny, hmm. um, a mae hwn jyst yn um, fatha mae e jyst ddim yn gynaliadwy ar gyfer lle fel Kenya. Mm. Um, chi'n bod, maen nhw'n gwario mwy ar ail talu dyledion nag maen nhw ar um, mm. diogelwch bwyd, nag ar iechyd, nag ar addysg. Um, felly mae lot i, lot i fecso amdano. Mm. Um, ond yn yr ymgyrch, i ni'n ceisio rannu um, storïau o gobaith, i ni'n um, rannu storys gan ein partner ni, partner Cresnogol, o'r enw mm. Beacon of Hope, um, ac oedd um, cyfarwyddwr Beacon of Hope di ymuno ni yng Nghymru jyst cwpl o mm. fisoedd yn ôl. Maen nhw'n gwneud gwaith jyst um, anhygoel sydd yn cyrraedd cymaint o bobl. Maen nhw wedi bod yn dysgu, maen nhw'n dysgu teuluoedd i dyfu llysiau mewn mannau bach iawn, chwbl, mm. llefydd bydde, dos, byddwch chi jyst ddim yn meddwl bod yna, byddwch chi'n gallu cael gardd, defnyddio mm. uh, gerddi mewn siap côn, so plannu i fyny mewn llefydd um, cyfyng, dysgu um, teuluoedd i casglu dŵr glaw, gwneud mm. compost organic ei hun, mm. a hefyd um, chybod, sut i defnyddio offer gwahanol i sychu bwyd fel maen nhw'n gallu cadw um, fe'n hirach. Um, a yn ni'n gweld chybod, bod uh, gwaith eitha syml fel hwn yn jyst gwneud byd o gwahaniaeth a teuluoedd yn gallu tyfu mm. bwydydd fel cael, tomatos, llysiau ei hun, mm. um, a Mae hwn yn dod â bwyd maethlon i'r teulu, ond mae hefyd yn helpu cynyddu incwm. Right te. Um, well, I'm delighted now to be joined by Mari Tutisi Gensi, who is the head of Christian Aid in Wales. C uh, croeso, welcome, Mari. Diolch, Gethin. So, Mari, we are going to be talking about Christian Aid Week, which is about to start. But of course, this year,